Salam hormatly watandaşlar Zdrastwuýte dragii Türkmenistanci Indi bahar pasly her ýyl aprel aýyň soňky şol dynç güni bedew baýramy diýip belläp geçilýär Türkmenistanda. Gynansak-da, bi bedew baýramçylygy diýilýän bi milli mirasymyzyň bir baýramçylygy hökmünde indi bir kabul edilen zat-da, bu bir masgarabazlyk hökmünde kabul edilýär. Indi haramdagyň ýa-da oň syçak oglunyň gürrüňini edemak men. Umumy atşynaslygyň ýagdaýy şoňalak. Indi bular getirip görkezýän zatlary ine bi Ram dagyň ine getirýä adamlary getirýä görkezen bolýa on bu zatlaryň hemmesi ýalan. Onnoňam şu esasy zalymlaryň edýän hereketi bardyr. syn edýän bolsaňyz, haýsy ýurtda haýsy zalym bolaýsyn, ilki bilen taryhy täzeden özüne laýyklap şeýtirip täzeden ýazýar şol. Hawa, haramdag sen şeýýäň dämi? Hümm? Sen ol Aba Anna diýilýän ol seň Garry mamaň atasymy ýa sen ýende bir nähi ýagdaýda seň bilen garyndaşlygyny bilemak ýöne kim bolanda-da ol bir dorja diýilýän at döredipdir. Onam satyp goýberipdir-ä ol. Ol oň bir gadyryny bilip ony saklan adam däl-ä. Hä? Aba Annaň başga näme döreden aty barmy? Ol siziň tohumyňyz bolşy ýalak bara bäş manat pul berseler özünem satýalar. Siziň tohum tijiňiz ýa siz namysyňyz satdyňyza siz. Wyždanyňyz satdyňyza siz. Bi gaýrat. Hä? Ol adamyny nirä sen öňe sürýäň sen şoňa degişli bir saňa deg seňňini garyndaşyň diýjek bolup sen şu öňe sürüp ýörsüň muny. Näme üçin edýäň muny? Ol howwa bal dogupdyr olat. Dorje diýip at dakypdyr. Onam satyp goýberdi. Owadam Rusyýet geldi eýýäm bärde atşynaslygy özi bir göz öňüne tutup ýöredip başlan wagty ha Tagtabazaryň çölünde bir ýerde şo taýda tapýarlar muny. Muny tapýarlar-da ýaňky ondan satyn alýarlar. Oň adynam bilenaklar-a olar. Şoň üçin oň ady Sluçeý. Hä? Ine bir garaşylmadyk ýagdaýda bir gowy waka diýip. Şoňalyk takylla. Sen nireden, nämäň degişli oňa? Men saňa bu zatlar diýýänim ýöne ýerden däl. Sen şu atşynaslygy indi atşynaslaň elinden, halkyň, umumy halkyň atşynaslaň elinden alyp, indi muny bi ýaňky masgarabazlaň eline berdiň-ä. Hü? Sen ol aňyrda Aba Annaýewiň akademiýasy diýip bir zat açyp ýörsüň-ä. Hawa, akademiýada näme bar o taýda? Hümm? Laboratoriýamy kim kabul edipdir ony? Kime gerek seň ol laboratoriýaň? Hä? Haýsy döwletde ýa bu akademiýa bolup daşary ýurtdan gelip adam okamalymy otayda? Kim sizden nämäni öwrenmeli? Hä? Iňlis atlar bilen garyşdyrmany siz sizem bilýäler. Siz soňky goşulan-a muňa, bary atlaryňyza serediň, garyşyk-garyşyk iňlis atlar. A seň ogluňam özüň ýaly. Indi ýaňky bi aba Annaň akademiýasynyňam ýolbaşçysy diýip sen bi ol bi masgarabazyň bar-a seň. At üstünde bir jigitowka edip ýören. A? O pygymy, pirlimi diýip. Ýöne men saňa bir zat aýtjak bolýan. Seret, Sen şu zatlary etdiň, sen halka tarap haramlyk edip, hä? Sen dönüklik etdiň halka tarap, sebäbi ol miras, ol millete berlen miras, hä? Biz-ä ony bar-a, sowet döwründe aldyk-da, umumy hemme türkmen halkyň elinde hususy eýeçilikde saklamaly diýmäge bir rugsat berdik we indi bu ýöne sen nätdiň muny? Nätdiň ony? Sen aldyň-da muny hemmesini biz men ýalaklardan aldyň-da ol bi ýaňky pagon nakynýan pudaklaňy paýladyň. Ýene-de bir zat aýdaýyn saňa. O pagon nakylýan pudaklaryň içinde bi indi siziň bar-a indi gelejekde bi giýewiň kakasy bi neme bar-a ol MWD-niň ministri. Hä? Oň ogluny sen ýaňky serdar syçanyň gyzyna berjek. Biz ony noýabr aýyna diýip, ýöne o taýda oň aýaly göwreli, ýene-de şoňa bahana tapyp ýördi. Ýöne indi bu bolýan zatlara sered-ä. Biz-ä aldyk-da berdik, senem pagonlara paýladyň muny. A kim sen-o? Sen nireýäň iti? Hä? Kim sen bu giden milletiň elinden mirasyny alyp, ondan saňa seň göwnüňe ýaran şol ýa seň saňa bara ýallaklap ýören bir adamyny tapýaň, daşyňda pyrlanyp şeýtdirip böküp ýörenler bu masgarabazlary ýygnadyňda indi şolary halkyň öňüne sürýäňmi? Hä? O taýda o taýda atşynas ýog-a, ha? Allah Tagala saňa bar-a, alamat berdi. Ýadyňa düşýärmi? Sen atdan ýykyldyň. Ha? Berkarar diýilýän atyňdan. Oň da oňa dakan adyň dagy nähili? Berkarar. Karar berjekmi sen bütin halka, ha? Bütin millete sen karar berjekmi? Gördüňmi ýykylşyňy? Sen ýöne-möne ýykylmadyň sen. Seň bilen bile atyň ýykyldy. At myrat diýilýän zat. Düşünýäňmi? At ol döwletligiň alamaty. Seň döwletiň opurly. Düşünýäňmi, ýykyldy, sen hökmany suratda agdarylyp gitmeli adam. Düşünýäňmi? Saňa Allatagala şonda alamat berdi. Sen ýykyldyň, bok çyrşalan ýalak bolup, ýöne atyňam ýykyldy. Men şony aýtjak bolýan saňa. Ikinji saparam ýene-de bir alamat boldy. Sen bi Aziada diýip açjak bolaňda ýene-de bi oýnatgyňy bar-a bi. Pygyny, gyratyň üstüne mindiren bolup o taýda ýakdyrjak bolduňyz ol nemäň Aziadaň bi nemesini, fakylyny. Hä? Şony ýakdyrjak bolduňyz welin bara oňarmadyň-a pygy sen, hä? Bolmady gerek, bolmazam. Sebäbi päliň azmadyk bolsa hana nöker bolma diýýär. Sen bara prezidentiň nökeri däl sen, sen ol ol hansyrap ýören adama. Düşünýäňmi? Oň üçin natije şol ikinji alamatdyr. Üçünjide bilen hudaýdyr welin bara onuň kelemäňi çüwürmeli bolarsyň sen. Düşündiňmi? Şo üçünji abadan sen durar ýerde-ä durmaýaň, sen özüňem, ogluňam durmaýar. Ýöne, şuny häzir getirip aňyrda goýýaňyz, a näme bilýäň sen, gygy? Seň bilýän zadyň barmy, sen atşynasmy? Hä? Sen sirkde bir böküp ýören oglan-a atyň üstünde. Saňa ýendi bir zady ýatladaýyn men, gygy. Ýadyňa düşýämi? Harambaşy döwründe bi medeniýete gözegçilik edip ýören wise-premýer bardy, ol siziň aýlygyňyzy kesse, siz sirkde şo taýda bir diňe atlaňyzy saklap bilýärdiňiz. Aýlygyňyz ýokdy, dogry dälmi? Hä, otuňyz, iýmiňizi almaga puluňyz ýokdy. Nähili çözüli şonuň şo mesele? O, sen şu wagt bar-a, hiç ýerini goýman ýalap, şeýtdirip şu derejä ýetdiň sen. Düşündiňmi? Men sen beýle ýigitsiň öýdemäpdim. Namysam bolar-a bir adamda, bir erkekde, hä? Bir mertebäňe seretmeli-ä sen. Beýle-de bir ýalama bolmaý. Sen indi bir akademiýaň rektory sen. Hä? A sen şo wagt pul tapman ýören wagtyňda bir sen şu wagt esasy penakäriň haramdag Serdar Syçak ogly bilen ol o wagt wise-premýera. Gördüňmi şony ýanyňda? Heý gelip saňa bir köpük uzatdymy? Bu atlaň ýagdaýy nähili diýip soradymy? Hä? Iki müňlenji ýylyň gürrüňi-ä bi, iki müň bir şowça töwerekdäki gürrüň-ä bi. Dogry dälmi? Işläp ýör-ä bi. Wise-premýer bolup ýör-ä bi. Hany biziň atlamyzyň bi mirasymyzyň ýagdaýy nähili diýip soran ýeri barmy? Geldimi ýanyňa? Tanýadyňmy sen muny? Hä? Sen meň ýanyma geleňde, bolsa-da bar-a, men oglanlary ýygnadym-a. Dogry dälmi? Seň hemme, siz bäş-alty oglanmy, ýedi-sekiz oglanmy, ýadyma düşenak, ýöne hemmäňize bar-a, her aýda aýlyk düşer ýarak, men Baýram Kekiliýew, bi Abangeldi Husaýynow ýa-da bi Rahman Ödekow şolary men ýygnap oglanlary gaýrat edeliň kömek edeliň bu nähilem bolsa sungat bine bi daşary ýurtda bir biziň mirasymyzy görkezip ýören ýigitler bulary beýtmäliň diýip men etmedim o zatlary ha. Sen ýekeje ýerde gürläbem bilmersiň, sen balaňy atdyryp dursuň-a, diýen meniň hakda gürrüň etseň. Hä? Haramdag, şonda görmediňmi sen aty? Hü? Atlaryň kynçylygyny gördüňmi, görmediňmi? Men senden mara atlar ete tabşyrylyp ýörkä, ol segsenji ýyllary sorama, o wagt sen medinstitutda okap ýördüň. Sen çow adam görünen atdyň. Bir geljek, näme etjek diýen bolduň sen ol Marat Kaçakowiç bilen geleňde. Ýatla gowy etde. Seň ýolbaşçyňdy ol aňyrda medinstitutda. Indem bolsa sen bar-a bärde bütin bi medeniýetiň bar-a bi mirasyň sen özüňe kimdirin öýdýäň. Hä, sen bir ogra ýöne, ogry. Şol hökmürowanlyga daýanyp, halkyň elinden biz ýalak şu ömrüni atşynaslyga bagyşlan adamlaryň elinden atyny alyp, hä, indi hondan bärsi bolup ýörsüň sen. Oýnatgy! Hä? Sen kim bu atçylygyň içine? Pygy, saňa-da diýýän! Sen nämäni oňarýaň? Bökersiň, pyrlanarsyňmy, gamçyňy şarkyladan borsuň, başga bilýän zadyň barmy? Hä? Haramdag, näme üçin sen şu zatlary, sen näçe ýyl bäri bu pudagyň başynda gezip ýörsüň? Aldyň-a meň elimden, dogry dälmi? Indi sen şoňa eýe bolduň-da, dogry dälmi? Aldyňda muny bar-a indi sen öz başyňa ýöredip ýörsüň. Ol yzyňda görnüp ýören bi sür bar-a bi atlar, taýlar, baýtarlar. Meň elimden alan baýtarlar bilen, hä, taýlar bilen deňäp biljekmi? Näme üçin Ýanardag ýalak, Pereňli ýalak, Germes, Karfagen ýalak atlar näme üçin sende dogmady? Dogmazam, sebäbi sen zalym. Sen zalym, halkyň hakyny iýip ýören, milletiň namysyny depeläp ýören zalym diýerler saňa. Düşnüklimi? Şoň üçin saňa Allatagala alamat berýär, ýöne sen düşmediksirän bolýaň. Sen her zat etseňem bar-a, nähili işleseňem, hany seň bir oňňaly atlaň? Ha? Ýeke-täk dünýäň çempiony diýip ykrar edilen Ýanarda Geldikäriň gapysynda dogdy, dogry dälmi? Hä? Sen, binamys, şoň adyny öz ata-babalaň bir ýerde bir, nirede bir eden zady bolsa, şoňa ýakynlatjak bolup, ony bir Aba Anna diýip ol akademiýaň adyny dakyp ýörsüň. Hä, an sen ýanardag, ýanardaga sen özüňi bar-a bir şol bir ýerde şol Aba Anna bolupdyr. Ol ol ýanardagyň bar-a, ol näçe arka atlar aýlandy, sen näme ol ýanardagy beýtirip özüňi çekjek bolup ýörsüň. Hany şambarant, hä, gelişikliýini ýasan. Ol at satyldy, gitdi, ol ölmedigine şükür etmeli. Ol taşlandy, hä, fakirsulugyny döretdi ol, hä, gelşiklini döretdi, hä, pakyr pälwany döretdi. Hany ol adamlar, hä? Bi aňyrdan bir aty ahyry nemäni, Guwanç Oraz pahyr Aýgytlyny getirýär, bi Şambaran bilen gürleşip. Hany Guwanç Orazyň ady? Sosializm kolhozyň başlygy. Ol getird-ä ony. Hä? Ol Aýgytly diýlen ata göwni ýetmedi. Men bar-a, Geldi Annaly bardy pahyr bi Maksim Gorki kolhozyň. Bilýäň-ä Ahal oba bi Ahal kolhozy. Şoň, şoňa haýyşt edip men bi nemeni alaly, şuny ulanaly diýip, Sen bizden öňe niräk sokulyp ýördüň, o ýuwulmadyk jemjelek bolup? Hä? Näme seň eden işiň barmy sen atam-babam diýip kimiň ata-babasy at minmedi? Hä? Ýurt-watan üçin gan dökmedigi barmy? Namysy bar a dökündir ýöne seňkiler bardyr öýdemag içinde sebäbi seniň binamyslygyň sen gelip bar a iliň malyna göz gyzdyryp bolup ýörşüň ol bir musulmançylyga da syganak türkmençilige de syganak a nireden sen niräň iti sen Hä, näme üçin sen ýanarda hiç haçan döredibilmersiň? Saňa puruja berdi-ä Allah Tagala. Ine, bu halkyň başynda otyrsyň-a, hä? Süňk gömen it ýalak bolup. Hä? Bu syçag ogluň bilen. Otyrsyň-a halkyň başynda, näçe ýyl otyrsyň? Hany ýanardagy ýalagat? Hümm? Näme üçin edibileňok? Sebäbi sende saýlap seçiş işini geçiriljek adam ýok. Adam ýok. Düşündiňmi? Sen näçe synanyşdyň bolmady ondan zorluk bilen meň elimden atymy aldyň. Hä? Prokuraturada bir gyzy saklap, meň elimden atymy aldyň. Maňa Ýulýa iş gozgadyp, sen şeýtirip gorkuzyp aldyň ony. Sen haram-a, sen nähili, sen bar-a! Biz saýlap-seçiş işini geçirjek bolýarlar, oglanlar ýöne ahyry bu zatlaryň başynda duran sen-dä. A? Olaryň eýesi sen-ä, dogry dälmi? Mal eýesine çekmese şumluk diýýär türkmen dogry dämi? Ha sen bir ýüzüň gözüň bir adama ynsana meňzän aga. Yşarat. O seň o syçak ogluň bara at minmäge bara gaýraty ýetmedik. Ony halkyň başyna sen bara täç etjek bolýaňmy näme men düşünemok. Oňa ýöne indi bara bir haramdagly syçak diýdirip ýörsüň gören ýerden. Hü? Emma sen oňalak aty döredibilmediň diýip sen bir bara görip gutaran görip sen menden bara eddil by görogly atamyzyň bara atasy bardy jygaly beg gözüni oýduran hunkar patyşaň bolşy ýaly a seň bolşuň sen edil şoňa zalym. Sebäbi ol bu ganatly gyraty döreden neme Jygaly beg. Ol saýlap-seçiş işine, seleksiýa düşünmeýän adam nähili döretsin o galagaty? Onnoňam men ýaňky aýdanym, Mal eýesine çekmeze şumluk. Sen bir ýüzüňe, gözüňe bar-a bir köz degen ýala bar. Nur diýilýän bar-a, saň gyraňdanam geçmändir-a sen. Haw, ondan sen diňlebärik. Sen şu zatlary, sen dogry zalymlygyňa daýanyp sen aldyň meň elimden atymy. Emma döredibileňok. Dogry dälmi? Döretmersiňem hiç haçan, saňa oňalyk nesibe berlenok. Saňa hökmürowanlyk Allatagala synag hökmünde berdi. Sen bu zatlar üçin entek jogap bermeli bolduň. Ýöne, sen nätdiň? Sen meň gözüm goýup bilmediň. Emma, geldiň-de meni bar-a, bi atşynaslaň ýanyna barmaly däl diýdirdiň. Atlaryň, atlaryň ýanyna barmaly däl diýdirdiň, dogry dämi? Iň soňunda-da prokuraturada saklap, atymy aldyň eliňden. Menem ondan ýurdy terk etmeli boldum-da. A sebäbi sen bir binamys zalym-a sen. O haçan sen tirýekden meýewi arakdan doýup, sen haçan näme bir däli kakynyň tutjagyny kim bilýä. Oň üçin bar-a bi Hop, gitdik biz ýurduň içinden. Emma men saňa gün bermerin, pikir etmegin. Beýtrip hansyrap ýörmersiň sen. Halkam aýak üstüne galar inşallah. Sen halkyň iýen hakyny, sen bu eden işiňe sen jogap bermeli borsuň. Bilýäňmi? Bi seň bolup ýörşüň bir masgarabazlyga. Sebäbi Seýit atamyz şahyr hemem arslan ýürek. Şu uruşdan gaýtman ýören, ine, şoň aýdan sözi. Mert ýigitler minse, çohdur peýdasy, namarda zyýanlar üsti bedewiň. Sen namarda, seň tohum-tijiňem namart. Sizden doganlaram namart bolar, niräk gitsin? Hä, iti ýeňňi syçar. Hawa, indi sen seret, Sen seret, sen şony şeýtdiň-dä, dogrumy? Emma hakykatda sen näme, bir döredilen zadyň barmy? Sen ýene bir zady gaty bek bellegen. Bu atlaryň başyna gelip, bärde baýramçylyk edip, ol daşary ýurtly bir halkyň puluna getirip bulaňarynda gürläniň bilen sen hiç kimi ynandyrmarsyň. Düşnüklimi? Ýöne halkyň hakyny iýeniň üçin, halkyň mirasyny depeläniň üçin sen hökmany suratda jogap bermeli boldun. Sen zalyma, sen halk duşmana, tohum tijiň bilen, daş-töweregiňdäki çepekçileriň bilen siz halk duşmany. Şoň üçin millet ýru-giç hökmany suratda senden talap eder ony. Ha? Ahyrynda bar-a seň özüňem, haram, milli piýdir, seň özüňem, seň o syçak ogluňam, tohum tiji saňa degişli şu sen saňa daýanyp ýören çepekçileň bilen Eşegiň üstüne ters mindirip, oba-oba aýlar millet. Bilýäňmi? Sen by gazanýança by şuny abraý diýip neme edip ýörsüň-ä özüňe? Ine, sen görersiň, milletiň saňa mynasyp görýän abraýyny görersiň. Ýüzüňe bok çyrşalyp aýlanmasa şükür edersiň. A bu çyrşamagam gerekkä-le. Siz durşuňyz bilen poh. Şoň üçin millet sizden talabam eder, hakynam alar. Sebäbi halkyň haky bar. Narod imeýit prawa. Azat ýoly azat ýoly atlanalýa atlanalýa.